South Africa tingbani zuɣulan kuro jilimalana Nelson Mandela n daa yɛli o yɛligu ni a yi yɛli niri yɛtɔɣa ni bali shɛli din pa o dini di kpɛrila o zuɣu ni amaa a yi yɛli niri yɛtɔɣa ni bali shɛli din nyɛ o dini di kpɛrila o suhubihi ni. Dagbani Wikipedia saha nyɛla program shɛli din yina ni di ti sɔŋ Dagbamba ka bɛ tooi n sabi Dagbani.

Wikipedia saha m-bɔŋɔ. Zuŋɔ ka ti labina ni ti tuɣi ti ti tuɣi ti bɔhimbu shɛli timpini bɔhim. Bakɔi shɛŋa din garila zuŋɔ ma ŋun yɛn lihi ka Wikipedia saha paagaa na n-nyɛ Rukaya Hamidu. Ka Wikipedia yaɣili kam zuɣu ka a yi bɔri ma, a nyɛla ŋun yɛn nya ma Ruki Wumpini ni zaŋ puhiri suŋ din gahim ka bi yoli n-zani ti a saha shɛli kam din niŋ ka a kuri a saha. ka doli ti n bɔhindi ŋɔ zuŋɔ ti yɛn chaŋmi ti lihi Wikimedia Commons, tɔ amaa pɔi ka ti chaŋ ti lihi li di tu ni ti labi ti nyaaŋa nti lihi nya nya tin bɔhim binshɛŋa tuuli maa ti daa lihi Wikipedia zalikpana ka zalikpana maa dini nyɛ zalikpan shɛŋa din guli Wikipedia ka nyɛ ŋun bɔri ni a tɔhi sabi a nyɛla ŋun tu ni a doli zalikpana ŋɔ. Di yi niŋ ka a daa di bi tooi n-ti ti saha lala bakɔi maa, a ni tooi chaŋ ti YouTube channels Dagbanli Wikimedians n-ti lihi a ni nya lala bɔhimbu ŋɔ m-bɔhim. Din paya ti daa lahi lihi Wikipedia zumaŋmaŋ zuɣu di yi niŋ ka a bɔri ni a tɔhi sabi di gba zaa di yi nyɛla a daa bi tooi n-wummi ni ku wuhi a so shɛli ŋɔ a yi doli li A nyɛla ŋun ni tooi n gbaai lala baŋsim ŋɔ ka zaŋ li n ku bukaata. Wikipedia mali yaɣa pam, ti daa lahi lihi Wikidata gba. Wikidata maa di gba nyɛla yaɣa shɛli a ni yɛn chaŋ ka lahabaya maa ti nyɛ lahabali ŋmahi ŋmahi. Bɔhisi maa nyɛla bɔhi ŋmahi dii ku bɔha kpɛŋ ŋɔ maa daadama nim n be ni maa ni. a ya dii nyɛ ii ka a ya daadamanim be ni, ka di mi nyɛla ka daadamanim biɛhigu shee n-nyɛ li, ka di nyɛla tii n-nyɛ lala bini maa ka a yɛli tii n-nyɛ li, dii nyɛla binkɔbiga ka a yɛli binkɔbigi n-nyɛ li, nimaani lahibali ŋmahiŋmahi ka bɛ ku yɛn bɔhira ka a labisira ka pablishira bee din ka ti boli ni ka a zaŋ wuhi salo la. Zuŋɔ ti yɛn chaŋmi ti lihi Wikipedia yaɣa shɛli ti ni boli Wikimedia Commons. Lala yaɣili ŋɔ maa gba di gba bi yiri ko ka chɛ Wikipedia tɔ amaa din lee zami ti anfooninima bee kukoya yaabu shee. Anfooni maa nyɛla bushɛm din tooi nyɛ foto di mi ni tooi lahi nyɛ viidiyo. Nimaani ka ti mali n-chaŋ ti niŋda. Wikipedia puuni ka a ni tooi zaŋ a ni tooi chaŋ ti yihi li n-zaŋ li ku bukaata Wikipedia yaɣili kam zuɣu. Wikipedia maŋmaŋ puuni a ku tooi chaŋ ti dii zaŋ anfooni niŋ bee kukoli niŋ pɔi ka a ti yɛn nya kukoli Wikipedia puuni n-zaŋ li ku bukaata di tumi ni a chaŋ n-ti zaŋ li niŋ yaɣ'shɛli ni yɛri ŋɔ di ni nyɛ Wikimedia Commons ka naan yi tooi chaŋ ti yihi li Dama di mini Wikipedia m-mali kpalanzuya ni taba, ka a zaŋ li n-ga taba, ka ŋun chaŋ ti karindi lala lahabali ŋɔ din ka ti booni atikili maa, ka o wumdi di nyaɣisim ka nya anfaani pam di puuni. Ti cham ti nya Wikimedia Commons, a yi bɔri ni a zaŋ anfooni niŋ di puuni, wula ka a yɛn niŋ? Bee so dini n-ti ni a doli a? Tuuli dina nyɛla nyin nyɛla ninvuɣ so ŋun na nyɛ ninvuɣ palli, di tumi ni a create account. Akaunti maa a yi ku kireeti li Wikipedia yaɣili kam puuni, a nyɛla ŋun ni tooi zaŋ lala akaunti maa noo n-lahi chaŋ ti yo yaɣ shɛli gba. Kamani di yi niŋ ka a kireeti bee ka a yi pun malila Wikipedia maŋmaŋ akaunti, a yi lahi zaŋ li na Wikimedia Commons, a nyɛla ŋun ni tooi lɔgi in. Di bi lahi tu ni n-yɛn lahi nam akaunti. palli, dama Nyimpi nyɛla ninvuɣ kuhiri zani ti Wikipedia yaɣa la ni ka a lee bi kpe n-naai. Amaa akaunti shɛli a ni kul mali maa, di nyɛla din ni tooi kpe yaɣa maa zaa puuni. So di yi niŋ ka a nyɛla a kpini malila akaunt, nyin bɛ yɛn kari n-lan niŋ wula n-lan kiriti akaunti palli. Nyin ku yɛn chaŋmi nti sabi niŋ a browser puuni din nyɛ foon a gba zaa browser ni ka a sabi commons dot wikimedia dot org ka sɛchi a ni nya ka di kana. A ni pun mali accounts maa, nyin ku yɛn chaŋmi nti log in. Ŋun mi ka accounts ŋɔ nyɛla ŋun tu ni o na yoogi account palli. So kpɛŋŋɔ a ni nya ka man pun mali account di ni nyɛ a chɛri bi tamsimli. A yi nya ka n yoog Wikimedia Commons kpɛŋŋɔ n ŋɔ ka a yɛn nya n so lɔɣu zuɣu a ni ku lihiri shɛm ŋɔ. Din nyɛ anfooni bee kukoya yaabu shee la zuɣu bɛ yɛn yɛlimi ni a upload ma. A yi lihi. Kpɛŋ ŋɔ maa ŋun yuli maa ni tam shɛli maa a nya Ablos di nyɛla a yɛn zaŋla anfooni dini nyɛ foto bee kukoli bee viidiyo zaŋ niŋ ni ka a yɛn chaŋ ti dihi. A mi lahi kana ti lihi solɔɣu ŋɔ shee ŋɔ a ni lahi nya luɣ shɛli gba ni lan beni ka di lan mali Ablos faal a lahi bɔra nimaani gba a nyɛla ŋun ni tooi dihi li ka di lala anfaani maa noo. Ti chaŋ ti lihi Ablos faal. N ni dihi di zuɣu maa, a nya ka di yina ka bɛ yɛma ni n sali tim media files to share. Di saha bɛ pa wuhiri ma mi ni n chaŋ ti dihi nimaani ni ka piigi kukoli ka n yɛn zaŋ n zaŋ pahi Wikimedia Commons zuɣu ka anfooni ka viidiyo di saha n yi dihi li m-pa n-tooi chaŋ m maŋmaŋ laptop ŋɔ ni din nyɛ a foon. Amaŋmaŋ foon ni a ni ŋmaagi foto shɛli la ka a pa chaŋ ti yihi li. n-zaŋ chaŋ ti m-pahi nimaani, ti cham ti dihi li ka nya. Ni dihi li a bi nya din chaŋ shɛli polo, so din chaŋ shɛli maa di ka yɛrimam ni kadama di maŋmaŋ laptop ŋɔ ni ka di pa bɛ maa. Di nya a foon ni a maŋmaŋ foon ni. A ni bɔri ni a yihi anfooni shɛli la ka a pa chaŋ ti yihi li bee ka a chaŋ ti pii li. Tɔ! Foto shɛli ni bɔri ni a biloodi maa dini m-bɔŋɔ, man yɛn piilimi faali puuni bee anfooni shɛli ni bɔri ni man zaŋ ti paai Wikimedia Commons maa dini n-doya ŋɔ a ni nya ka n dihi di zuɣu ka kana nti dihi ka di chaŋ ti pahi. A ni pa lihi maa di pa kana mi ti kpe Wikimedia Commons ni maa. N na bi zaŋ li pahi di puuni, amaa ŋɔ maa kɔŋko na ku yɛri ma n kadama di yɛn pa pii ya foto shɛli bee anfooni shɛli ni bɔri ni n zaŋ na ti pahi maa dini m-pa do Wikimedia Commons solɔɣu puuni maa. Kpɛŋŋɔ bɛ yɛri ma ni n add more files di yi nyɛla n di anfooninima maa zoomi ka m bɔri ni n zaŋ li di zaa bɔbigu zaŋ niŋ Saha yindi ni saha ni tooi dihi di zuɣu n-chaŋ ti niŋ wula nti lahi pii shɛli na nti pahi, ka di mi nyɛ zaɣ yindi a ka taali nyɛli n-gba kul nyɛla ŋun yɛn chɛli laa ka lee bi dihi di zuɣu ka tirisi tooni ni saha ka n kana ti niŋ continue ni saha ti tuɣi ma Dagbani la di nyɛla n yɛn lɛbigi li mi kpɛŋŋɔ. Zalikpana nyɛli ka di gba zaa wuhiri ti. Ti ni ku yɛri ni Wikipedia gba malila di zalikpana maa, lala ka Wikidata mali zalikpana, lala ka Wikimedia Commons gba mali zalikpana. Kpɛŋŋo zalikpana maa ŋun yɛri ti mi kadama anfooni nyɛla so ni ni tooi yaai shɛli n-zaŋ ti niŋdiri shɛli ka so chaŋ ti n zuŋ mihi li bee so gba bee amaŋmaŋ gba ni ni tooi zaŋ a baŋsim n-yaai anfooni shɛli. So mi gba ni tooi ku yaag o danfooninima ka zaŋ ti a, ka niŋ a yɛda ni a niŋ ti gu la, ni a zaŋ chaŋ ti ku bukaata shɛli a ni bɔr a. So ŋɔ maa, lala zalikpana ŋɔ maa dini n-guli Wikimedia Commons bee anfooni yaɣili ŋɔ maa. Tuuli zalikpani maa yɛlimi ni di bɔhimami ni This is my own work, Anyone is free to use it. Di yi nyɛla man man maŋ di halali anfooni n-nyɛli, man n-chaŋ ti zaŋ n foon bee n kamara n-kpa n ya anfooni maa ka nya ka di mali bukaata ni Wikipedia bee Wikipedia mini di mabiligu dundɔŋ maa ka n zaŋ na ni nti niŋ di saha man man maŋ di anfooni n-nyɛli ka n ton dihi tabili kadama di di tu ni sokam n ni tooi n niŋ wula n-zaŋ li ku o bukaata. Di tam tuuli la, ti daa yɛla ni Wikipedia mini di mabiligu maa zaaha nyɛla yoli, bɛ bi yɔri kubu ka mali li kuri di bukaata, dini n-tu ka lala bɔhigu ŋɔ maa doli li maa. Din pahaya maa nyɛmi, ni this is someone's else work and is free to share. N so ni tooi chaŋ ti ŋmaagi o daanfooni nima bee o viidiyo bee n yaagi o kukoya, amaa ka zaŋ ti a ka niŋ a yɛda ni a ni tooi zaŋ niŋ Wikimedia Commons ni ka sokam ni tooi zaŋ li ku bukaata. So di yi nyɛla lala anfooni ka a shiri mali niŋdi maa, di tumi ni a chaŋ ti dihi di bingarili ŋɔ zuɣu. Di mi nyɛla maŋmaŋa n kuli chaŋ ti yaali ka dihi tabila ni di mali bukaata ni dunia bee salo ban be Wikipedia zuɣu. A gba nyɛla ŋun ni tooi chaŋ ti dihi biŋgari tuuli la. Too man ŋuna m maŋmaŋda anfooni m bala ka n yaai ka dihi tabili ni din mali bukaata pam ni Wikipedia ni di mabiligu dundɔŋ maa. Di zuɣu n nyɛla ŋun yɛn chaŋ ti pii biŋgari tuuli la. Ni piili maa, a ni nya ka yɛtɔɣ shɛŋa lahi doli gbunni na. This is entirely your own work. Bɔhisi n-na doli na maa, lala bɔhisi maa lan bɔhiri ma mi ni maŋmaŋ bini m-bala. Di yi shiri nyɛ m-maŋmaŋ bini n-yi ka shiri pii, di mi n-nyɛ so dini din lan chaŋ ti pili. Di wuhiri a ni kadama deei Wikipedia lahibali kam. ni di mabiligu lahabaya maa zaa bɔrila yɛlimaŋli ni be shɛli polo. Lahabaya shɛli bi tu ni di be Wikipedia zuɣu ka mali zilsigu. A yi zaŋ li niŋ ka di nyɛ suhubini ka di lani maa bi taai yɛda, di lani maa ni tooi chaŋ ti n zani n-yɛli yɛtɔɣ shɛli bee n-chaŋ ti sabi Wikipedia yaɣ shɛli zuɣu din wuhi ni ka bini n-nyɛ li, ka bɛ ni tooi labina nti yihi li Wikipedia zuɣu. ka ŋɔ maa bi tu ni daadam niŋdi li, di tu ni a tumdi tuma ka yɛlimaŋli be a tuma maa shee. Di ni su bɔhi so ŋɔ maa ni beni maa, ti cham ti piigi tuma ŋɔ n-dahalali tuma m-bala m-pii ya, ka bi bɔhi ma zalikpana ŋɔ maa din dahin shɛli, lala zalikpana ŋɔ maa di mali yɛli gola pam din dahin shɛli ti ni lahi pii li Wikipedia saha zuɣu n-lahi niŋ wula n-to n-teei teei li di ni nyɛ Creative Commons di zalikpana maa zooya n-yɛn yɛli li kpɛŋ ŋɔ. n-ti a puuni ti ni lahi ti ni ʒini kpɛŋ ŋɔ yuugi saha maa mi di bi saai ti ti, di zuɣu ti tirisi ma n-yɛn piimi ti yi nyɛ dabisili ti ni tuhi li. Tipa kana yaɣili ŋɔ, bɛ yɛri ma nti buɣisi mi anfooni shɛli ni zaŋ niŋ maa ni buɣisibu bo ka n lee tu ni n zaŋ buɣisi li. Din yɛn chɛ ka ninsal kam ŋun kpe Wikipedia Wikipedia zuɣu bee Wikimedia kɔmo nti gu n-tirigi anfooni ŋɔ maa ka o ni baŋ di ni tiri anfaani shɛli bee din mali lahibal shɛli tiri Nambanima, Nambanima maa ka bukaata ni di daanfaani shee mani n-sabili niŋ. Yaali ŋɔ ni tooi sabili silimiinsi li. Foto shɛli ni zaŋ niŋ ma bee anfooni shɛli ni zaŋ niŋ ma di nyɛla handing over ceremony eh ka suli yili. Senior High School bɛ ni daa yi yɛn zaŋ bɛ kpamli n-zaŋ ti bɛ nyaandoliba ka bɛ gba zaa n-lee dasa zuɣu di zuɣu ti chaŋ ti sabi handing over ceremony. Din pahi maa yɛlima ni ni tooi explaini bee ka n lahi n ti lahibali shɛli din yɛn ti neesim pam zaŋ jɛndi anfooni maa. N yi di nyɛla m malila lahibali pam ni n zaŋ wuhi anfooni maa bee n zaŋ tabili li din yɛn chɛ ka di mali kahigibu viɛnyɛliŋga, n nyɛla ŋun ni tooi sabi niŋ ni m mi baŋ ni lahibali shɛli kani ni ku sabi shɛli maa. Ŋun kam nya anfooni maa, o ni baŋ di ni jɛndi binshɛɣu, n nyɛla ŋun ni tooi tirisi tooni, to man yɛn tirisila tooni. Ni tirisi kpe maa, nimaani maa gba nyɛla din bɔri ni di nya lahabali pam zaŋ jɛndi anfooni maa. Di zuɣu n sabimi ni di kuli nyɛla. Handing over ceremony shɛli di ni yɛn yihi anfooni bee ti ni ŋmaai anfooni ka lala handing over ŋɔ maa ka di di nyɛla ka so yili senior high school nim handing over ceremony ni sabi binshɛ shɛli jɛndili m-bala din yɛn mali neesim pam. Ŋun nya anfooni maa o mi ni yaai anfooni ŋɔ luɣ shɛli polo ni di bukaata ni nyɛ shɛli. Anfooni maa saha shɛli ni yaai li dini n-doya maa. Kaman asabili ni ŋmaa, Wikimedia Commons maŋmaŋa bɛn mali li shɛm m-bala. A yi yaai anfooni maa, ka di nyɛla a di halali anfooni n-nyɛ li, a yi ti ku zaŋ li niŋ din maŋmaŋa yɛn yihi saha shɛli a ni yaai li ni tam shɛli a ni yaai li. Di yi nyɛla lala anfooni ŋɔ a zulimi luɣ shɛli polo ka di pa ni nyɛ m maŋmaŋ n-yaai li, a ni lan nya li. Ka so yɛn yɛla, lahabali shɛli din yɛn doli di na maa gbaai maŋmaŋ ni baŋ ni Wikimedia Commons bini ni mali bɛ system maa maŋmaŋ shɛm din tooi chɛ ka a baŋ ni lala anfooni ŋɔ maa ka a maŋmaŋ anfooni n-nyɛ li. A nyɛla ŋun chaŋ ti yaali shɛli polo. Di nyɛla bɛ taami yɛda din suhi lu di tam yɛlimi ni bɛ taami yɛda din ni piimi bingar shɛŋa ni di zaŋ wahi la din wuhi ni bɛ taami yɛda bɛ mi bi taai nyin di zaŋ niŋ tutuhima. Kpɛŋɔ additional information di nyɛla a malila lahibali shɛli din yɛn pahi, a nyɛla ŋun ni tooi zaŋ pahi, a mi ka lahibali shɛli din ni tooi pahi la anfooni maa zuɣu, a ni tooi chɛli ka tirisi. N tirisi kpɛŋɔ, kpɛŋɔ bɛ yɛrimi m mini publish ma n yi bɔra ni tooi publish pumpɔŋɔ, m mi yi bɔra ka n labina nyaaŋa bɛ bɔhim m ni category, category maa nyɛmi a yi kpe Wikimedia Commons Anfooninim maa zaaha malila di yaɣa yaɣa. Di zuɣu ni tooi lihi kamani din nyɛ shikuru anfooni ŋɔ maa, ka n zaŋ li pahi shikuru anfooninim zuɣu. Di nyɛla tumanima tuun shɛli ka n ni tooi chaŋ nti sabi lala tuma maa gba n niŋ wula n-zaŋ chaŋ ti pahi di zuɣu? M mi na kpi ka. Bee yi na dii ʒiri lahibali, n nyɛla ŋun ni tooi n chɛ li. Ɛɛn. So, maybe man ni chɛ li zuŋɔ ka chaŋ ti publish li. Ni publish maa, bɛ submitila details maa. Nimaani maa a nya ka di publish mi ka bɛ niŋ ma ni thank you. Di saha bɛ paɣi ma mi ni n gba zaŋla anfooni na n ti pahi maa. Tɔ! Ti zaŋ o ʒii ŋɔ Wikipedia saha ma ŋun lihi ka di paagi a na n-nyɛ Ruki Wumpini. Kpe ka ti yɛn zali ti ʒii maa ka m puhira ki paɣiri a pam din niŋ ka a ti ma zaɣa hali ni saha ŋɔ m-m di chɛ ka a ni gbaɣisi bakɔi kam kpaŋ a maŋa saha ŋɔ noo ka a vumir a talivisa Ka bɛ mirina ni haŋkali bee ni saha shɛli din yɛn chɛ ka a gba ni tooi gbaai binshɛɣu ka gba zaa tɔhi n-sabi Wikipedia zuɣu. Din yɛn chɛ ka sɔhi bɛhini ka ti zuliya ya sabi barigi ka ti zuliya maa ka ban yɛn doli ti nyaaŋa na ka bɛ sabi di ti di danfaani m-paai ya pam.
South Africa tingbani zuɣulan kuro jilimalan Nelson Mandela n daa yɛli o yɛligu ni a yi yɛli niri yɛtɔɣa ni bali shɛli din pa o dini di kpɛrila o zuɣu ni amaa a yi yɛli niri yɛtɔɣa ni bali shɛli din nyɛ o dini di kpɛrila o suhubiini. Dagbani Wikipedia saha nyɛla program shɛli din yina ni di soŋ Dagbamba ka bɛ tooi n sabi Dagbani. Wikipedia ŋɔ zuɣu bee a yi mali bihi ka bɛ chani shikuru, a ni tooi zaŋ ba wuhi Dagbani Wikipedia saha ŋɔ maa ka bɛ dol li din yɛn chɛ ka bɛ di di daanfaani. Dagbani Wikipedia saha nyɛla din yɛn kanna a talivisa zuɣu bakɔi kam. Kpaŋmi amaŋ ka a ti li saha. Dagbani Wikipedia, Di nyaɣisim zaa, Shee Dagbani. O ni yɛn bɛn doli nyam nyam paai yuŋ lɛb bimbɛɣu ka ka bakɔi la sani bɛ kam. O ni yɛn bɛn doli juŋ juŋ paai yuŋ lɛb gbuɣinli.